एस के एम एस ग्रुपके एक साल के वर्षगांठ पर अहाँ सब गोटा के बहुत बहुत स्वागत है हमर लाइव लाइव में आए मेरा दीदी गोड़ लागि रहल छी बहुत बहुत स्वागत है सब गोटा के जते गोटा कविता दी गोड़ लागे छी रीता दी गोड़ लागि रहल छी सब गोटा के अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है सब गोटा के हमर लाइव में आओर अहाँ सब जुड़ि कऽ हमरा जे एते मतलब मोटिवेट कऽ रहल छी उत्साह कऽ दऽ रहल छी से ताहिके लेल बहुत बहुत धन्यवाद किछु कारणवश हम अपन शुभकामना वीडियो नहि बना सकल छलहुँ हँ ताहिके लेल क्षमा करब हमरा चंचला दी आओर ग्रुपके सब दीदी सखीसँ हम एहिके लेल क्षमा मांगे छियनि आओर आइ हम लाइव एलहुँ हँ तऽ आइ हम अपन एहि लाइवमे सब गोटाके शुभकामना दऽ रहल छी सब दीदी सखी बहिन जते छी सब प्यारी प्यारी सब गोटाके बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई अपना सबके एक साल के सफर केना मखमली तरह से निकल गेल से हम सब ने महसूस नहि केलहुँ आओर अहाँ सबके प्यार आशीर्वाद अहिना बनल रहए हमरा पर आओर एहि ग्रुप पर इएह कहैत सबके शुभकामना आओर बधाई सबसँ पहिले सशक्तकरण महिला समूह मंच के बहुत बहुत धन्यवाद आई एतेक सुंदर हस्ती के साथ हमरा भेटे के मौका मिलत हुनका सबसँ बात करे के मौका मिलत और हुनकर ज्ञान से हम तऽ लाभान्वित हेबे करब अपना सबके पेज पर जते गोटा छै सब गोटा लाभान्वित हेथिन ई उम्मीद के साथ हम आगू पढ़ैके कोशिश करब आओर हम जे छै से एहिमे बहुत सब गोटा बहुत बढ़िऑं बढ़िऑं वीडियो बहुत बढ़िऑं नृत्य सब देलखिन हँ शुभकामना सन्देशमे बहुत नीक सब बहुत नीक लागल सब गोटाके देख कऽ आओर सुधा जी छथिन जे कि बहुत सुन्दर एकटा एंथम बना के देलखिन हेँ सशक्तकरण महिला समूह पेजके लेल जेकि बहुत सुन्दर अछि आओर जतेक तारीफ कयल जाय ओतेक कम अछि तऽ हुनकर लिखल जे एंथम छै से हम कनिक अपना स्वरमे कनिक अपना स्वरमे हम गाबै लए चाहै छी

पेज पर कोनो दीदी सखी के साथ तऽ प्लीज हमरा माफ करब कोनो चीज अनुचित लागत तऽ छोट बहिन बुझि कऽ माफ करब आओर पैघोसँ कखनो गलती होइ छै तऽ छोटोसँ माफ करब आओर इएह कहैत हम आगू बढ़ा रहल छी हम चंचला दी के जोड़े के कोशिश कर रहल छियनि तऽ जे घड़ी ने चंचला केलखिन हँ आओर अहाँ सबके हम एकटा जानकारी दी बहुत सुन्दर हस्ती बहुत नीक हस्ती अपना सबके बीच में आबि रहल छथिन और हुनका हम सब सम्मान करब आइ गोर लागै बहुत छी बहुत दीदी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मीरा बहिन आइ एहि ऐतिहासिक समय जे लिखल जा रहल छी अहाँ ओहिमे हमरा जोड़लहुँ एहिके लेल आभारी छी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बहुत बहुत हम आशीर्वाद अहाँके हम अहाँके आभारी छी और हम अहाँके धन्यवाद करै छी जे आइ एतेक बड़का हस्ती से मिले के हमरा सबके मौका मिलत और खास कर हमरा आइ माध्यम बनेलहुँ एहि पेज पर आबि कऽ हुनका से रूबरू होय के लेल नहि तऽ कहिया देख सकतियन या हुनका से बात करे के मतलब ई सौभाग्य ई हमर अहो भाग्य और हम तऽ कहे छी जे बहुत मतलब अही अही दुआरे और एहि पेज के दुआरे और जे अपना सबके पेज के पांचो गोटा छथिन एडमिन मॉडरेटर कविता दीदी छथिन रिंकू दीदी छथिन किरण बहिन छथिन सुषमा बहिन छथिन हिनकर सबके मेहनत तऽ छैहे साथ में अपना सब जते गोटा जुड़ल छी सब दीदी सखी के साथ अछि अहाँके और हमरा सबके साथ अहिना अपना सब आगू बढ़ैत रहब हाथ में आग बिल्कुल एक साल केना बीतल दीदी बिल्कुल, पता नहीं लागल बिल्कुल, एकदम और प्लीज दीदी एकदम। हम शुभकामना संदेश नहीं बना के द सकलहुँ कोनो एकरा बात हमरा क्षमा करब नहि कोनो बात नहि अहाँ दिल से जुड़ल छी आ बस भऽ गेलै ने सबके अखन अहाँ गीत बिल्कुल गाबैत रहियै तऽ हमरा पूरा लागैत रहै जे शरीर मे एकदम अथी भऽ रहल अछि कतेक बढ़िआँ छै धन्यवाद दीदी मिल हमसभ हा डेग बढ़ायब भेटत डेगे बिल्कुल डेग विजय जब तक डेगे हमसभ डेगे मिल पीटे जुल कऽ डेग नहि बढ़ायब एकदम तब तक हमरा एकटा सबके परिवार चलाबे के लेल माय बाप बाल बच्चा सब जरूरी छै जब सब साथ चले छै तखन ओ परिवार एकटा सफलता पर जाइ छै और यह एकटा परिवार और अहाँ के जे सोच अछि जे सोच के साथ ही बनेलहुँ हैं बहुत उमदा अछि और यह कहे तो हम कहब जे दीदी बहुत धन्यवाद हाँ, एकरा धन्यवाद एकटा एहन बगिया छै जेकरा सब गोटा मिल के सींच रहल छी अपन खून पसीना से जतेक एडमिन मॉडरेटर के नाम अहाँ लेलियनि हैं रिंकू समधिनी छथिन कविता दीदी किरण प्रकाश सुषमा छथिन ओहि के साथ साथ जते संचालिका सब छथिन सब गोटा मिल कऽ सींच रहल छियै एहि बगिया के और एते गोटा मिल कऽ सींचबै तऽ बगिया लहलहेबे करते से छै एहि विश्वास छै आ सच आइ बहुत बड़का दिन अछि जतेक पैघ दीदी सब जुड़ल छी हम सब गोटा के चरण स्पर्श करै छी नीलम दीदी कविता दीदी रीता दीदी और जतेक पैघ सब छथिन सबके हमर चरण स्पर्श जते छोट सब छी उष्मा छी सब गोटा एखन मैसेज देखलहुँ हैं जे बहिन सबके सबके बहुत जे हमरा से छोट छी बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आशीर्वाद और संतुरिया सबके जते छथिन हमर हुनका सबके हम प्रणाम करै छियै नमस्कार करै छी आओर
हुनका हँ और एकटा आग्रह जाबे जेना बहिन हुनका सबके जोड़ रहल छथिन ताबे आग्रह जे सब गोटा प्लीज अपन अपन जगह पर खबर क दियो जे सब गोटा ई ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनैत या तऽ ई बहुत बड़का दिन अछि अपना सबके सशक्त परिवार के लेल जे अतिथि अपना सबके बीच में आबि रहल छथिन

हकार पूरा अबै छै बिल्कुल दीदी नीक लागि रहल है और सच में दीदी हम अहाँ के मतलब हम बयान नहीं कह सके छी अहाँ के सबके मतलब एहि मंच पर देख के हमरा एकदम मतलब सिहरन नहीं हुए छे मतलब एक बड़का हस्ती से जे मिले के सिहरन होइ छै ओ हम अरे महसूस नहीं कर नहीं रहल एहन कोनो छी बात नहीं छै अरे दीदी हम तऽ गाम घर में रहे वाला एकटा एकदम साधारण महिला छी जे अपन बस देखियो दीदी काज कऽ रहल साधारण छी कनि मनि साधारण आदमी व्यक्ति से नहीं होइ छै साधारण आदमी अथी विशेष होइ छै व्यक्तित्व से होइ छै अहाँ गाम में रहू कि अहाँ शहर में रहू अहाँ जे काज के लिए अहाँ के जे अथी अछि हुनकर हम मतलब की बयान करू अखन हम नाम लेब और किछु छूटि जायत तऽ हम कहब तऽ चंचला दीदी हिनकर कनि जे हिनकर जे परिचय हमरा परिचय तऽ ई देथिन दीदी अपन परिचय जे नाम छनि जतऽ गाम छनि नैरा सासुर कहतै लेकिन हुनकर जे अचीवमेंट छनि हुनकर जे अथी छनि से हम कनिक लेबऽ चाहे छी तकर बाद हुनका बिल्कुल बिल्कुल जरूर लेल जाए जरूर जरूर एकदम आइ तऽ हम सब बहुत नर्वस छी और वास्तव में आइ सही में कह रहल है जे आइ के सही अहाँ सबके उपस्थिति हमरा सबके सही में सशक्त बना रहल अछि आओर ई एकदम हमेशा आभारी रहब आइ अहाँ सब एतेक महत्वपूर्ण समय देलियै यऽ आओर ई सशक्त परिवार अहाँके आभारी रहत जे अहाँ सब के हमरा सबके आइ ई समय आओर एहि चीज के हम सब लुफ्त उठायब अहाँ सबके मुँह से सुनब एहिके लेल बहुत बहुत एकदम धन्यवाद सहित अहाँके हिनकर एकटा अचीवमेंट जे हिनकर एतेक अचीवमेंट छनि जे सबके नाम तऽ हम लेबे करब लेकिन किछु नाम हिनकर मुँहसँ सेहो सुनबनि लेकिन किछु जे शुरुआत हम कऽ रहल छी हिनकर पहिले पुस्तक प्रकाशनसँ कऽ रहल छियनि जे गंगा स्नान वनसुक्ति तकर बादसँ अ, काव्य किरण चहक रवि रश्मि देवयानी और साझा संग्रह में भी बहुत अछि हिनकर और ई सब आगू हम फेर नाम लेब हिनकर सबके और पुरस्कार में देखियो पुरस्कार गिनत जेबे तऽ अपन सबके ई जे दस टा उंगली छै ने दीदी ई कम पड़ जेते हिनकर पुरस्कार के आगू में आ तब गिनत रहबे देखियो डॉक्टर महेश्वरी सिंह महेश ग्रंथ पुरस्कार वाह, तकर बाद से पंडित प्रताप नारायण मिश्र स्मृति युवा साहित्यकार सम्मान तकर बाद से रक्तदान सृजन सेवा सम्मान अवध मिथिला साहित्य सम्मान तकर बाद से रक्तदानी सम्मान योगा सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान राष्ट्रीय जीवन गौरव सम्मान ओकर बाद से ललिता काव्य सम्मान मतलब हम कहलहुँ ने जे गिनबै ने तऽ उंगली अपना सबके कम पड़ जायत ओहिके लेल बढ़ि जेतै ओहि बहाने रहऽ दियौ। ओहि- ओहि बहाने लऽ लेबै दीदी लड़की सबके की छै अपना सब नारी नहि रहबै तऽ बड़ा सारा बिजनेस ठप भऽ जेतै दुनिया मे नाइन्टी परसेंट बिजनेस नारिये से चलै छै सोलह श्रृंगार के सोलह सामान बिजनेस ओही से चलै छै तऽ देखियौ ओकर बाद से देखियौ दीदी अ, चंचला दीदी अ, ललिता काव्य सम्मान तकर बाद अपराजिता महिला सम्मान गार्गी अचीवर्स अवार्ड महाकवि पंडित लालदास विशिष्ट सम्मान मतलब मतलब जते कहू ओते कम छनि बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर सम्मान विशिष्ट शिक्षक सम्मान जे इनका बिहार में सेहो देल गेलनि शायद कोलकाता में सेहो देल गेलनि और विशिष्ट शिक्षक सम्मान स्पीक अप मिथिला ई कहि कऽ सेहो एकटा विशिष्ट हिनका भेटल छनि ओकर बाद कर्ण कुंभ सम्मान बिहार के विशिष्ट शिक्षक पुस्तक मे जीवन जीवन मृत प्रकाशित भेल छनि सिया जन्म स्मृति चिन्ह के सम्मान मतलब एतेक सम्मान छै जे बिल्कुल दीदी वाह वाह वाह दीदी धन्य कऽ देलहुँ देखा कऽ बहुत सुंदर बहुत नीक मतलब

जे भऽ अच्छा सकै छै कखनो हँ दीदी तऽ लेकिन एक बेर हमरा सबके दर्शन जरूर जरूर हुनकर करा देब हँ, ठीक हँ छै हम कोशिश करै छी दर्शन करा हँ दी बिल्कुल बिल्कुल कियाकि ओ सब महान हस्ती छथिन हुनका सबके देखे के मौका जे छै ना से बिल्कुल जेकरा बिल्कुल भाग्य में लिखल रहते ने सएह देख सकै छै तऽ अरे नहि कियाकि ओ नहि सब प्रेरणा स्रोत छथिन हमर सबके मतलब कैस्ट अपन सबके जे कर्ण महिला समाज अपना सबके जे कर्ण कैस्ट के जे समाज अछि सब अपन अपन कहे छै लोक समाज अपने समाज के किया बढ़ेते हमर कहे के मतलब सब अपन समाज के बराबर छै तो हम किया न समाज तो हम एहन एहन विभूति सब हमरा सबके समाज में छथिन जिनका के हम हमसभ की कहू हमर समाज के गौरव छथिन ई सब तऽ कनि दर्शन एक बेर जरूर करा देब तऽ मतलब हिनकर अम, सासू माता के विषय में जे छथिन विमला दत्त अम, जे आदरणीय छथिन हुनका विषय में से हुनका से सेहो जानब तऽ हुनका बारे में छोट छिन और अम, हम बतेलहुँ हँ कियाकि हमरा से बेसी ओ दीदी बतेथिन चंदना दी तऽ हुनका आओर आगू कहैत चंचला दी एक बार आगू हम हिनकर बारे में और बहुत चीज कहब जे कि संग्रह सब छनि हिनको से किछु किछु सुनबनि जे और किछु जे बहुत चीज हिनका भेटल छनि बहुत प्रकाशित भेल छनि किताब सब और रांटी गाम तऽ हमरा लागैया दीदी जे विभूति से भरल अछि बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम और ई विभूति में ओहि विभूति में एक मतलब आई चंदना दीदी हमरा सबके साथ एलखिन हैं पहले तो चंदना दिया के हम गोड़ लागे छी
हमरो तरफ से प्रणाम अछि अहाँके धन्यवाद पता नहि छोट छी कि पैघ छी लेकिन जे छी अहाँ बहुत बड़का हस्ती छी और अहाँ के हम एकदम मन करै छी प्रणाम करै छी
अपन नैहरो में सबसे छोट छी सासुरो में छोट छी छोटे रहना नीक लागे
बिल्कुल हाँ एतेक बढ़िया से एकदम अहाँ सब चीज नाम लेलिए आ रीना बहिन बहुत बहुत धन्यवाद आ और किछ अगर छूटल हेतै तऽ हम सब बहिन से सेहो सुनबैन आ हमरो तरफ से हम स्वागत करै लए सिर्फ आयल छी अहाँ सबके बीच में हमरो तरफ से अहाँ के एकदम पुष्प गुच्छा से स्वागत अछि स्वागत स्वागत स्वागत धन्यवाद सशक्त लऽ रहल देश छी हम सुगंध आबि रहल है हमरा एतऽ तऽ
बिल्कुल बिल्कुल

बिल्कुल गूगल पर सेहो हुनकर नाम गूगल पर सेहो हुनकर नाम सर्च कऽ कऽ आबि सकै छी अहाँ सब
अखन दीदी के बहुत रास चीज दीदी के अखन बतेथिन अखन हुनका पर पूरा डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनले या दीदी अहाँ अपना बारे में सबटा चीज आइ बतेबे दीदी बिल्कुल सबको तो जाना चाहे छथिन हम सब और जाना चाहे छे तोरा मतलब जतबो जाना चाहबे ना हमरा लग लागत कि कि कम में जान रहल छी सही बात बिल्कुल एहि दुआरे, बिल्कुल अ, बहुत कम लोग ओते विस्तृत रूप से जाने छथिन तऽ प्लीज हमर आग्रह रहत कि सबटा चीज सब कुछ बिल्कुल

महसूस भऽ रहल छै एकदम एकदम सही बात छै एतेक बड़का मतलब छथिन लदल हर चीज से लेकिन साधारण अपना आप के कह रहल छथिन हम साधारण छी बहुत बड़का बात छै इहा एकदम आदमी के मोटिवेशन छै ना बिल्कुल गुरु छै ना तऽ गुरु के तऽ रहऽ पड़तै टीचर छै तऽ ओकरा रहऽ पड़तै
ठीक छै दीदी हम स्वागत करे लेल अहाँ के एलहुँ धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत अपन वार्षिकोत्सव पर हमरा आइ कहलहुँ हँ आर काल्हि हम नैहर गेल छलहुँ बहुत सब रिक्वेस्ट कऽ रहल छले जे रवि दिन रुकि जाओ तऽ हम हम्म। कहलियै नहि अब रवि दिन रुकनाइ संभव नहि छै तऽ हम काल्हि रातिमे चलि एलहुँ जे नहि काल्हि फेर हम समय देने छियै तऽ फेर दिक्कत भऽ जायत हमरा अपन जगह कनि बेसी ठीक रहै छै हँ हँ बिल्कुल बिल्कुल
छलैया तऽ कहियो छुट्टी एगारह होइ नहि छै से तऽ छै बहुत व्यस्त रहै छै कखनो आइ पहिल वर्षगांठ पर हमरा सबके साथ जुड़े लेल लिए बहुत दिल से धन्यवाद समस्त सत्कर्म महिला समूह के तरफ से तो चाहिए सबके तरफ से धन्यवाद दीदी और पर्सनली हम अपनो तरफ से तो जुड़ली हमर कहे पे बहुत बहुत धन्यवाद और किरण नीक मौका पे किरण तोरो बहुत धन्यवाद एहन हस्ती से हमरा सबके मिलबे के लेल

शब्द कम पड़त धन्यवाद के लेकिन जे होय हमरा सबके बहुत उत्साह वर्धन भेल है और बहुत उत्साहित महसूस कर रहल छी और अहाँ के अचीवमेंट सब के सेहो देखऽ के मौका भेटल आ एकटा तऽ पहिले से बहुत व्यग्र छलहुँ अहाँ से मिले ला लाइव में लेकिन और ई सब देख कऽ लागि रहल अछि जे जल्दिए भेंट कऽ सकी अहाँ से तऽ आइ ई बात स्वागत अछि सब गोटा के बिल्कुल और ई एहि बेर प्रथम वार्षिकोत्सव से हम सब दूटा अवार्ड सशक्त परिवार के तरफ से दूटा अवार्ड के शुरुआत कर रहल छी जे शुरुआत अहीं सबके सँ हेतै किया तऽ ई पहिल छै प्रत्येक वर्ष ई दूटा एहने सशक्त महिला जे अहाँ सब सन के हस्ती छियै हुनका सबके हमसब सशक्त परिवार के तरफ से दूटा अवार्ड के हमसब छी केने जे एकटा हम अखन घोषणा करऽ चाहब माँ जी के लेल सशक्त शिरोमणि सम्मान से हमसब हमर सशक्त परिवार हुनका नवाज रहल छै के कोशिश करबै लेकिन चाय पी रहल छथिन हाँ बिल्कुल दीदी बिल्कुल अहाँ के लेल सशक्त रत्न सम्मान से हम सब सम्मान सम्मानित कर रहल छी और ई दुनू आभार अहाँ सबके जी ई दुनू अवार्ड हम सब कोशिश करब जे अपने से अहाँ सबके दी कोनो एहन मौका में और नहीं अगर मौका भेटत कहीं जाके तो अहाँ के एड्रेस हम सब ले

जे कनि बाढ़ि से आबे बहुत नीक बात छै अपन सबके वार्डरोब में हर साल एकटा साड़ी रहबाक चाही ताकि जते महिला जुड़ल छथिन एहि कला से उनकरा एकटा साधन सम्मान भेटै भेटै।
और हमरो सबके साल में जब हम सब एते कपड़ा किनबे करै छी तऽ एकटा जरूर रहबाक चाही जे हम सब अपन पहचान अपन विरासत के ओहिमे सम्मिलित करी हर साल अभी ने कि एकटा साड़ी लऽ लेलियै तऽ भऽ गेलै हम हम्म, अपने अपनो बनाबै छी हमेशा नया नया साड़ी मिथिला पेंटिंग के हम लै छी बिल्कुल हाँ अपने बनाबै छी अहाँ तऽ अपने बनबै लेकिन हम खरीदै हाँ। छी एहिठाम एकटा हाँ। वीरगंज मे सेहो छथिन कलाकार तऽ हुनका सम्मान के स्वरूप हमसभ ने, हुनका प्रमोट करे के लेल हमसभ बनबबै छी बहुत नीक और बात कोनो कोनो छै जी परिवार के एक एकटा सदस्य के तरफ से फेर से अहाँ के स्वागत अभिनंदन करऽ चाहे धन्यवाद। छी बहुत बहुत धन्यवाद अगर कविता दी रिंकू दीदी और सुषमा अगर कोई जुड़े ला चाहथिन त

अपन कतयसँ शुरू करी अहीं अहीं प्रश्न करू तऽ हमरा लए आसान भऽ जायत हम सिर्फ एकटा पहिले अहाँके अपन परिचय जे अपन वजूद छै अहाँके ताहिसँ हम शुरुआत करऽ चाहब आओर माँ जी के जे परिचय छै ओ एक बेर दियौ तकर बाद हम अहाँके सब कियाकि अहाँ से हमरा सबके बहुत चीज सीखै ला भेटत बहुत नहि नहि हम सब अपन कर्णकास्ट परिवार में जे छै से बच्चे सब बच्चा सबके जे सिखायल जाइ छै ओतबे हमरो सिखायल गेल छले आ एहिमे हमर माताजी के विशेष योगदान छलै कियाकि ओ बहुत सर्वगुणी महिला छथिन हमर पिताजी के ना हमर नाम भेल चंदना दत्त हमर नैहर भेल बलाट आ सासुर राँटी राँटी में हम शिक्षिका छी अखन दू हजार पाँच सए राँटी वाह मिडिल स्कुल मे हम ज्वाइन केने छलहुँ हेँ अखन चारि सालसँ हमर स्कुल जे छै से अपग्रेडेड भऽ कऽ हाई स्कुल भऽ गेल छै तऽ प्रतिनियोजन भऽ गेल अछि हमर हाई स्कुल मे एज ए इंग्लिश टीचर आ प्लस मैथिली सेहो अपना सबमे एखन तक प्राथमिक शिक्षा मे नहि आबि सकलैया ओ हूँ नमा हूँ क्लास से शुरू होइ छै तऽ हम नौवा बिलकुल क्लास मे मैथिली सेहो सिखाबै छी कियाकि इंगलिश के तऽ कऽ देने छै जे उ कम्पलसरी नै छै ओकर मार्क्स एड नै होइ छै। मुदा मैथिली जे छै ओ सौ नम्बर के छै तऽ ओ अय साल फेर बच्चा सबके जे छै हम मिथिलाक्षर सेहो सिखाबै छियै आ वाह मैथिली पढ़ा दै छियै पढ़ाबै छियै अखन तऽ आ प्लस टू सेहो भऽ गेला हमर स्कूल आओर ओहि स्कूलमे एहि बेरसँ कऽ देलकैए सरकार जे जे पञ्चायतमे हम पञ्चायतमे हमर सभके हाई स्कूल छै हमर सभके स्कूल ओहि पञ्चायतके जते मिडिल स्कूल छै ओकर सभके बच्चा आठवाँ पास करतै ओ एहि स्कूलमे तऽ बच्चाके संख्या बहुत बढ़ि गेल छै हँ शिक्षिका हमसभ तीने टा छियै एखन नया फेर जूनसँ ज्वाइन करथिन आओर टीचर सब लेकिन अखन तीनेटा शिक्षिका छियै तऽ बस बहुत सुंदर चल रहल छै बहुत सुंदर परिचय
हमर पिताजी छलखिन हेँ डॉक्टर नित्यानंद लाल दास जी जे बहुत पैघ साहित्यकार छलखिन हेँ अंग्रेजीके विभागाध्यक्ष छलखिन हेँ फरबिसगंजमे आर समाज सेवासँ सेहो जुड़ल छलखिन हेँ आओर पोथी लिखनाइ पढ़नाइ हुनकर जीवनके अभिन्न अंग छलनि मतलब हमसभ जखनेसँ हुनका देखने छियनि बस एकटा टेबुल आओर हुनकर किताब कॉपी ई हमर सबके अखनो जाइ छी तऽ ओ कोना खाली लागै छै बिल्कुल दीदी बिल्कुल लागैत हैत आओर अंत समय तक ओ अपन छलनि हेँ हुनकर जे हरिमोहन झा के जे छनि खट्टर कका के तरंग तकरा अंग्रेजी अनुवाद करे के छलनि हेँ हुनका तऽ ओ हुनकर पि- बेटासँ हरिमोहन डॉक्टर हरिमोहन झाके बेटासँ बातो भऽ गेल छलनि मुदा दू हजार चौदहमे हुनकर देहावसान भऽ गेलनि तऽ बहुत काज कऽ कऽ गेलखिन तखनो जे रिटायरमेंट के बाद हुनका छलै जे इंग्लिश ओ बहुत प्रकांड विद्वान छलखिन अंग्रेजी के तऽ हुनकर छलनि जे अनुवाद साहित्य हुनकर प्रिय विधा छलै लिखे तऽ बहुत किछु छलखिन हेँ लेकिन अनुवाद हुनका छलनि जे इंग्लिश टू हिंदी आ हिंदी टू इंग्लिश ई कऽ कऽ जे मैथिली इंग्लिश टू मैथिली जे बहुत किछु एहन चीज छै जे लोग अंग्रेजी में नहि बुझि रहल छै तऽ डॉक्टर अब्दुल कलाम के दूटा पुस्तक के ओ मैथिली में अनुवाद केलखिन जाहि पर साहित्य एकेडमी भेटल छलनि हैं हुनका और मणिपद्म जी डॉक्टर मणिपद्म जी के नाम सुनने हेबनि अहाँ सब जो साहित्य से जुड़ल है जे बहुत पैघ साहित्यकार छलखिन हैं उनका उन्नैस सौ चौहत्तर में नयका बनिजारा हुनकर उपन्यास छलै ताहि पर साहित्य अकेडमी भेटल छलै ओकरा मैथिली में अनु इंग्लिश में अनुवाद केलखिन जे जे कहै के वस्तुजात लऽ कऽ देश विदेश और बारह साल तक ओ वाणिज्य करै छलखिन फेर घुरि कऽ अबै छलखिन बहुत सुंदर उपन्यास छै ओकरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट केलखिन आर भारत के संविधान अपना सब देखै छियै कि बात बात पर अपना सब संविधान के बात होइ छै आ ओकरा बुझनाइ बहुत जरूरी छै तऽ इंग्लिश मे कॉन्स्टिट्यूशन सब नहि बुझै छै तऽ मैथिली मे अनुवाद केलखिन कार्य छलनि ने जे हर घर मे हेबाक चाही ई पोथी आर बुझियौ जे हुनके प्रेरणा सँ हमहुँ लिखनाइ पढ़नाइ शुरू केलहुँ पढ़ैत तऽ बहुत छलहुँ हेँ आ आओर उएह हमरा सभके प्रेरित केलथि जे आब बादमे की करबी बाल बच्चा पैघ भऽ जेतौ तखन की करबी तऽ एकटा अपन एहन हॉबी रहबाक चाही जे अहाँके हमेशा प्रेरित करय किछु करयके लेल कियाकि व्यस्त रहबै तखने मस्त रहबै आ स्वस्थ रहबै बिल्कुल जे हुनकर छलनि हेँ तऽ वएह हमहूँ अपनेने छी अपन जे व्यस्त रहै छी स्वस्थ राखैत भगवान जे हम मस्त रही
बिल्कुल स्वस्थ रहब दीदी आओर एतेक जे मेहनत करै छी अहाँ अहाँके जे व्यस्तता जे हम जेना अहाँ बतेलहुँ हेँ ओहिठामके तऽ अहाँ जरूर स्वस्थ रहै छी आ स्वस्थ रहब तक तैँ एते व्यस्त छी ताहि दुआरे अहाँ स्वस्थ छी आओर व्यस्त छी तैँ स्वस्थ छी आओर स्वस्थ छी तैँ व्यस्त छी दुनू एक दोसरके परिपूरक छी अतः मस्त छी दीदी बहुत बढ़िया बात बहुत नीक बहुत सुंदर बहुत सुंदर परिचय अछि अहाँके और अहाँके जे साहित्य के क्षेत्र में जे एते भेटल अछि तऽ अहाँ हम मतलब इएह लागे जखन अहाँके परिपाटी ही अहाँके साहित्य से अछि अहाँके परिपाटी ही जे साहित्य से अछि तऽ अहाँके स्वाभाविक अछि जे ओ अहाँके जीनू में भी आयल और फिर ओकर मेहनत से भी अहाँ ओकरा आगू बढ़ेलियै बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मतलब

से तऽ आसमानो तक ठेक जाय तऽ कम छै हाँ, बहुत मस्त रहै छलखिन हेँ जहिना नाम छलनि हेँ नित्यानन्द तहिना हमेशा आनन्दित रहै छलखिन हेँ आ हमरो सभके कहै छलखिन हेँ जे बहुत छोट छोट बातमे इम्हर उम्हर नहि लाग अपन अ, रास्ता आगू बनाबै लए जे कोनो होइ छै ने गॉसिप सबमे ई सबमे रहनाइ हमरा सबके कहियो नहि पसन्द केलखिन आ पोथी हमसभ अपन अगल बगलमे दोस्त जकाँ पाँच भाय बहिन छलहुँ हेँ तऽ सभ घरमे मतलब पढ़ाइ लिखाइके अलावा बहुत पुस्तक हमसभ बचपनमे पढ़ने छी जे देखै छियै जे एखनो लोक नहि बुझै छै जे पढ़नाइ छै जरूरी आ एखनो हम जे छै से बच्चा सबके पोथिए गिफ्टमे दै छी के गिफ्ट में दै छियै तऽ हम अखन अपन ममिया सासुर गेल छलहुँ हेँ तऽ हमर ननद छलखिन ओतऽ हुनकर बेटा छलै छओ सालके तऽ हम कहलियै की लऽ जाउ फेर हम पोथी लऽ गेलियै ओ एते प्रसन्न भेलखिन जे भाभी हमरा ई एकदम बहुत नीक लागल जे अहाँ लोक चॉकलेट बिस्किट तऽ बहुत सब दै छै लेकिन आब पोथी लऽ कऽ एलियै देखियौ कते ओ खुश छै लऽ कऽ कहानी के किताब बच्चा सबके दै छियै जे बच्चा सब हूँ पढ़ै लए उत्सुक रहै आ लिखबो करै छियै अपनो जे अपन किताब छै सेहो लिखै छियै आ आनो बच्चा सबके कोनो गिफ्ट मे सबसँ बेसी हम पसन्द करै छियै कियाकि हमरा सबके बच्चे से आदत लागल छै ओ साक्षर छलखिन हेँ सबसँ पहिले सएह तऽ गर्व के बात ई अछि जे सब साक्षर छलखिन हेँ बिल्कुल सएह बात हमहूँ कहलहुँ हँ हुनका सएह बिल्कुल स्कूल के कॉलेज के नहि छलनि डिग्री नहि छलनि हेँ मुदा गीत नाद ओ कते रचने छथिन अपन नामो नहि दै छलखिन हेँ नामो नहि अपन दै नाम छलखिन देन- ओ भनिता में विद्यापति लगा दै छथिन लेकिन बहुत गीत एहन छै जे सुनि कऽ अपना सबके लागत जे ले- ओ विद्यापति के हुन- लिखल नहि छै नहि छै लेकिन मुदा बहुत जते गोटा सही बात छै आ आ गुण आगर तऽ रहिते छलखिन हेँ जे अखन बहुत हमसभ देख रहल छियै सरकार बढ़ावा दऽ रहल छै लोकल फॉर वोकल या कोनो चीजके संरक्षित करैके तऽ हुनका सब लग बहुत गुण छलनि हेँ माटिके बर्तन पुरान चीजके नया चीज बना देनाइ कनिया पुतरा बना देनाइ बच्चा सबके खेल खेलमे मृत मूर्ति कला सिखा देनाइ सामा चकेवा बना सामा चकेवा बना कऽ सही ई सब बना कऽ बहुत चीज एहन गुण छलनि हैं जे हुनका सबमे भरल छलनि हैं सबसँ बेसी श्रृंगार के अखन हमसब ब्यूटी पार्लर के खर्चा जे छै एकटा बियाह पर लागैया हमरा पचास हजार लाख रुपया चलि जाइ छै तीन चारि दिन के ओ सब सेशन एक सप्ताह एक महीना के केने रहै छै जे आप आइए और हम सब बुझे छियै जे ब्यूटी पार्लर जेने बिना तक केना हेतै मुदा ओ सब एते सुंदर सुंदर जौ और बेसन और कथी कथी के उबटन बनबै छलखिन हरद के केहन कते सुंदर से ओ श्रृंगार होइ छलैया आब ओकरा हम सब भले कह दिए कि जेने गवारू छले गवारू
मुदा ओहिमे कोनो केमिकलके प्रयोग नहि होइ छलै आओर ओ केशके चाहे जुट्टी गुनाइ हुए जात गुनाइ हुए चाहे गहना जेवर बनेनाइ हुए ओसभ बहुत सुन्दर बनाबै छलखिन हेँ जे सीखयके आवश्यकता छै अखने हम पटना गेल छलहुँ लिफ्ट निफ्टके प्रोग्राम छलै एकटा वार्षिकोत्सव छलै ओहिमे बजायल गेल छला माता जी के जे प्राकृतिक रंग से केना चित्रकारी करै छथिन तकर डिमोन्स्ट्रेशन हम दुनू गोटा देलहुँ तऽ ओतऽ क्राफ्ट बाजार लागल छलै ओहि क्राफ्ट बाजार मे बहुत चीज देखे ला भेटल जे मिथिला पेंटिंग वगैरह तऽ छलैहे बाँस के काज या माटि के काज सेहो ओतऽ भऽ रहल छलै मुदा आदिवासी महिला सब जे आयल छलखिन तऽ देख कऽ एकदम छगुनता लागि गेल

तऽ जेना संरक्षित कऽ कऽ रखलकै तऽ ओहिमे तऽ हमर सब ओहिठाम के जे माताजी सब छलखिन हेँ ओ एकदम कमाल छलखिन हेँ माटि के बर्तन मे सालो साल अचार ओहिना रहै छलैया कम तेल हूँ मे तऽ ई बिल्कुल सब चीज अखनो जे हमसभ करी तऽ हम तऽ काल्हि कहि रहल छलियै हमर मातााजी बनेने छलै तऽ की काल्हि नैहर गेल छलै आलू चौप बनेने रहै बहुत नीक तने चल अपना सब ने मिथिला हाट मे दोकान खोले छियै एकटा दोकान बढ़िआँ खोलै छी च मिथिला हाटमे मिथिला हाट में सही बात स्टॉल ल लेब त खूब बढ़िया चलते बिल्कुल त एकटा क्वेश्चन त जना हम अहाँ हम सबके हकार जाए बिल्कुल दीदी दीदी विमोचन पर अगर जा सके या नहीं जा सके तो खैर अखन नहीं कह सके छी लेकिन वो पोथी जरूर प्राप्त करे के हम सब कोशिश करब आर बिमला दत्ता हुनकर पेज सेहो छनि आओर हुनकर अथी पर देखबनि अहाँ सब फेसबुक पर तऽ बहुत हुनकर इंटरव्यू सब अहाँके देखायत जे विश्व के कोनो एहन पैघ संग्रहालय नहि छै जाहिमे हुनकर पेंटिंग नहि छै कथी Line नाम से छनि painting हुनकर से- पेज दीदी बिमला दत्त बिमला- नाम से सेहो पेज छनि फेसबुक अकाउंट बिमला दत्त से छनि आओर अपन अथी नामे से यूट्यूब में भी हेतनि यूट्यूब में भी अहाँ बिमला दत्त इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्डी से सर्च करबे तब बहुत सारा उनकर इंटरव्यू भेटत बहुत सारा पेंटिंग देखे ला अहाँ के भेटत बहुत बहुत धन्यवाद जते म्यूजियम छे सब में उनकर पेंटिंग अखनो छे विदेशी सब बहुत उनकर पेंटिंग पसंद करे छलखिन हैं जापान दू बेर गेल छथिन दू तीन बेर गेल छथिन जापान ओतो उनकर मिथिला म्यूजियम जे छे ते में बहुत सारा पेंटिंग छे अखन दिल्ली में रामायण मिथिला रामायण कऽ कऽ प्रदर्शनी लगेने छलखिन हँ मनीषा झा छथिन क्यूरेटर तऽ ओहिमे हुनकर लगभग पंद्रह टा पेंटिंग छलै जे हम तऽ नहि जा सकलहुँ लेकिन हमर जेठ दियादनी गेल छलखिन हँ हमर बेटी गेल छलए आओर ममता दास जे मौसी छै हमर विराटनगर मे ओहो गेल छलए हमर नानियो गेल गेल छलए छलहुँ तऽ सब देखने फोटो छलहुँ भेजैत रहल हँ देखने छलहुँ ममता दीदी लगेने छलखिन हँ तऽ हँ हँ तऽ ओ हमसभ आइ रातिओमे प्रदर्शित छै कोन चैनल पर आस्था चैनल पर कोन पर देलखिन हँ मनीषा झा जे आइ ओ न्यूज पूरा देखायल जेतै तऽ हुनकर विभिन्न विषय पर पेंटिंग बनेनाइ हुनकर हॉबी छनि रामायण पर तऽ बहुत बनेने छथिन लेकिन नशा मुक्ति पर सेहो हुनकर छनि जे तारी के गाछ पर चढ़ि कऽ केना अपन जिंदगी बर्बाद कऽ दै छै आर बहुत रास पोथी जे छै तकर आवरण पर सेहो हुनकर पेंटिंग छै जेना कर्णामृत कर्ण सेवा चेतना और बहुत पेंटिंग हुनकर छनि और अखनो हुनकर मतलब जीवन के एकटा शैली जे छनि ओहिमे पेंटिंग हुनकर एकदम मस्ट छनि जे पूरा दिन में वो अगर आधा घंटा नहीं बनेलखिन तो उनका मन नहीं लागे लागे कि हमारा
में है जे अखन तक में लागल कि जे मतलब हाँ ई हम लिखलहुँ तऽ सही में हमरा उ ई ई ई हमरा अ- ओहि लेवल में पहुंचा रहल अछि संतुष्टि के ओहि लेवल तक पहुंचा रहल अछि जे हम उम्मीद करै छी नहि तऽ हम बहुत कठिन प्रश्न कऽ देलहुँ जे कोनो भी माय के अपन सब बच्चा बहुत प्रेम होइ छै सब कोनो बच्चा मे देखियो दीदी प्रेम सब बच्चा होइ छै अब एकटा बात काटब प्रेम सब बच्चा से होइ छै अखुनका जमाना परिवेश कनि चेंज भऽ गेलै ताहि पर हम नहि फोकस करब हम फोकस करै छी कनि पाछू बैक मे अपना सब जेबै बच्चा सब बराबर होइ छलैया लेकिन माय जे होइ छलैया ने पैघ बेटा लग बेसी रहै लए चाहै छलै चाहे हुनकर किछु स्वार्थ रहैत स्वार्थ ई रहै छलैया जे हम अगर मरब या जे हम अगर मरब तऽ हमर पहिल बे- हमर बड़का बेटा हमरा आगि देत एकटा स्वार्थ के साथ रहै छलखिन तहिना अहाँके एते एतेक अहाँ लगमे रचना अइ एते प्रकाशन अछि लेकिन कोनो एहन रचना जरूर अहाँके जिंदगी मे आयल हैत जेकि अहाँके ओहि लेवल के संतुष्टि प्रदान केने हैत एकटा हमर रचना अछि लिविन अखन अहाँ सब सुनैत हेबै लिविन के बहुत चर्चा होइ छै तऽ ओ हम लिखने छलियै जे जे पढ़लखिन एकटा बहुत पैघ साहित्यकार तऽ हुनका बहुत आश्चर्य लगलै बहुत प्रशंसा केलखिन जे ई कॉन्सेप्ट अहाँके केना आयल दिमागमे अपना सब ओहिठाम तऽ ई नहि छै तऽ ओ रचना फेर हमर दलित मैथिली कथा संचयन साहित्य अकादमी के बुक में छपल आ दोसर एकटा कथा छै हमर सतवा में सतवा में सतवा में हाँ सतेली माय के एकटा हम्म, हम्म। बहुत खराब अपन सबके समाज में या पूरा विश्व में रहल छै ओकर कहल जाइ छै नेगेटिव रोल में देखल जाय छै ओकरा नेगेटिव रोल में देखल जाय छै चाहे ओ अपन जान प्राण किछु दऽ दिए तऽ हूँ से होइ छै लेकिन ओ सतबा माय जखन हम लिखलहुँ एकटा कथा तऽ ओ घर बाहर मे छपल रहे पटना से छपे छै चेतना समिति से चेतना ताहिमे समिति छपल सब सब छलै जी तऽ दिल्लीसँ एकटा छथिन वैद्यनाथ झा जी ओ साहित्य अकादमी अवार्डी छथिन ओ पढ़लखिन तऽ हुनका एते नीक लगलै ओ रचना जे हमरा कए बेर फोन केलखिन जे बहुत बढ़िआँ छै अहाँ केना एना सोचलियै केना सोचि लै छियै तऽ ओ कहलखिन हमरासँ फेर ओ परमिशन मंगलखिन जे अहाँके ई रचनाके हम हिन्दी अनुवाद कऽ कऽ मध्य प्रदेशके एकटा राज्य पत्रिका छै अक्षरा ओहिमे दऽ दी तऽ फेर हमरासँ लिखित लेलखिन ओ तऽ अनुमति हम देलियनि एक दिन भोरे भोरे फेसबुक खोललहुँ तऽ देखै छी उषा किरण दीदी उषा किरण खान जे छथिन अखने हुनकर देहावसान भऽ गेलनि हेँ बहुत पैघ अच्छा। महिला साहित्यकार छलखिन हेँ छथिन ने साहित्यकार और कलाकार कहियो मरे नहि छै मरे नहि छथिन ओ तऽ सबके अपन किताब में जिंदा रहे छथिन अमर कऽ दै छै अवार्ड में हाँ, जीवाद रहे छथिन सही बात फेसबुक पर देखलियनि जे ओ प्रशंसा हमर कऽ रहल छथिन जे चंदना दत्त के ई कथा छै से बहुत नीक कथा छै तऽ बहुत प्रसन्नता भेल हमरा जे सतबा में जे छै से हमर सफल भेल हमर लिखनाइ जे हमरा उषा किरण दीदी से ओहि ला प्रशंसा भेटल तऽ बहुत दीदी लिव आ जे लिव तीन कहलियै ओहि पर कनिक एक रति प्रकाश कनिक एक रति छोट छिन प्रकाश देबै की ताकि हमहूँ सब बुझिए जे अहाँके देखियौ। मतलब कौतूहल जागे छै ने तऽ अहाँ कहलियै ने जे अहाँके संतुष्टि देलक तऽ ओ चीज हमरो जे छै से कनि कौतूहल भेल जे हम जाने ला चाही जे लिविंग में अहाँ की लिखलियै से कनिक एक रति लिविन छोट एकटा छिन कहा- ओ कथा अथी- छै एकटा बहुत गरीब गरीब महिला के कथा छै जे ओ अपन हस्बैंड साथे रहै छलैए दू चारि टा बच्चा छलै आओर ओकर हस्बैंड जे छलखिन हेँ बढ़िआँ कमाइ छलखिन हेँ मतलब दलित समाजके छलै ओ आओर नीक कमाइ छलखिन हेँ छलै हस्बैंड तऽ ओकरा बहुत बढ़िआँसँ राखै छलैए आओर बहुत प्रेम करै छलै अचानक ओकर घरवलाके मृत्यु भऽ गेलै कोनो बीमारीसँ तऽ ओहि समयमे हुनकर पतिके जे दोस्त छलखिन एकटा ओ दोसर जातिके छलखिन तऽ आ ओहि समयमे भी ओ गर्भवती छलै तऽ ओकरा ओ साथ देलकै मतलब जे सहयोग होइ छै जे अचानक कोइ महिला जे छै आ ओकर पति दोसर जगह से आबि कऽ रहै छलै दोसर जगह मजदूरी जे बिहारी मजदूर के जी त्रास छै अखनो तक तऽ ओ दोसर जगह से आबि कऽ रहै छलैया बहुत अपन लोक नहि छलै ओहि समय मे ओकर जे पति के ओ दोस्त छलै ओ एकदम ओकर सहायता केलकै आर ओहि क्रम में दुनू में प्रेम भ गेले तो दुनू बियाह नहीं क के साथे रहल तकर लिविंग तऽ ओकरे कहै छियै ने अपना सब हम्म, बिल्कुल
तऽ ओ जे रहऽ लगलै तऽ ओकरा समाजसँ अपन समाजसँ बहुत प्रताड़ना ओहि लए भेटलै आ संगे ओकरा एकटा बहुत दुख झेलऽ पड़लै जे ओकर दूटा बच्चा जे पहिल पति के छलै तकरा लऽ कऽ ओकर गामके लोकसभ अपन दियाद सब लऽ कऽ चलि गेलखिन